אקעי, סאו אונז האבן געפלאנט צו לערנען א נייע זאך וואס איך האב קיינמאל נישט געלערנט אין מיין לעבן, איך ווייס נישט גארנישט וועגן עס, אביסל האב איך צוגעגרייט פארשטייט זיך, נישט אביסל אסאך, אבער מען דארף אויך זעהן זיך אויסצופיגערן וויאזוי צו וויאזוי צו טראכטן וועגן דעם, דאס איז די עיקר פראדזשעקט וואס איך האב געמאכט דא, פארדעם האב איך געמאכט די צעטל, סאו איך האב געוואלט לערנען די נושא וואס הייסט, די קעפל וואס הייסט מהות הנשמה. סא מי איז א נשמה? קאוז איי וואנט טו ענסער די קוועשאן, היס איז דזשאסט א פענסי ווארד דעט סאם טרענסלעיטער אינווענטעד פאר מה, רייט? די וואטנעס, וואס די וואוסענשאפט. סא וואס איז דאס א נשמה? יעדע איינער רעדט וועגן דעם באט קיינער ווייסט נישט פון וואס ער רעדט. קען באמת. יעדע איינער האט זיך זיין אינטערפרעטעישאן. דאס קען אויכעט זיין.
מ'קען רעדן וואס צי ס'איז צי ס'איז האם איז דא אויב ס'איז דא אזא זאך. ס'איז אויף קאורס זייער קאנעקטעד בה אויב ס'קען זיין אז דא איין סארט איז יא דא איין סארט איז נישט דא. ניין ס'קען אויך זיין אז איין איין איין מ עקזעסטירט און איינס עקזעסטירט נישט. די נשמה וואס דו מיינסט עקזעסטירט עקזעסטירט נישט. די נשמה וואס ער מיינט עקזעסטירט עקזעסטירט יא. רייט? סאו מ'דארף אפילו פאר מ'איז אביסל א טריקי זאך אסאך מאל זאגט מען אז פאר מ'וויל וויסן דו ווילסט עפעס איז דארף מען וויסן אויב סאיז אבער איטס נאט ריעלי טרו קאוז יו העוו טו קנאו וואט יו אסקינג טו פיינד אוט און די פראבלעם מיט דאס אזוי ווי די פראבלעם מיט אלע אנדערע מושגים וואס אונז פרובירן צו טון איז אז מהייבט נישט אן פון זעראו ווען איך קום דיך דעפיינען וואס די סקווער רוט אוו טווענטי עיט קען איך דיך אלעס זאגן און עסטעך מיך גלייבן מיין דעפענישן און סוועט שטימען ווייל סאיז נישט דא קיין פראבלעם ווי סזאל זיך אריינבאמבן אבער טאמער כוועל דיר זאגן וואס איז דיין נשמה איז פראבלעם צו זאגן אז א סייפער שטייט אנדערש וואס שטימט נישט, נישט אז עס שטייט אנדערש די סייפער נאר עס איז דא תפיסות אין א מענטש'ס קאפ א גאנצעטע גאנצעטע איידיעס וואס קאנעקטן זיך מיט מיליאן זאכן סאו חוץ פון טרייען צו עסק אין א פיור וועי וואט איט איז אויף די סארט אוו אויסגראבן מ'האט זיך ארויסגראבן פון די פון די מעס ווי אונז זענען סאו דעטס מיי פראדזשעקט. און נאכדעם וועט מען צווערט פארשטיין פון וואו מען גייט דא, וואס מען גייט דא, וואס גייט דא פאר. סאו איך האב געטראכט אז מען דארף מאכן א, מען דארף האבן א ביסל א גרעסערע עולם, אבער עס ארבעט אזוי אויך. אז מען דארף מאכן א, וויאזוי הייסט עס, א שאלון, וויאזוי זאגט מען אויף ענגליש, א קוועשענעיר, א קוועשענעיר מיט פראגן פאר די, דאס איז מיין קוועשענעיר, נישט ממש, אבער אויך די ערשטע זאך, און מען קען עס אהיימנעמען און טראכטן אויך. און מיר טרייען צו פרעגן אדער ברענגען די גמרות, איך האב אויך געשריבן פאר זיך אויב ערגעץ נאך די גמרות וואס ער וועט קענען נוצן, וואס וואס וואס פאר א וואס פאר א סארט, וואס טוט די די זאך נשמה, מען זאגט די ווארט נשמה, למשל א גוטע א גוטע וועג פון דאס טראכטן, למשל די גייסט אין א דיקשענערי, דיקשענערי וויל דעפיינען ווערטער, יא ער געבט זיך אן עקזעמפל יא. א עפל אין זאגט אה עס איז געווען אזא גוטע עפל סאו יו נאו וואט עפל איז דואינג עפל איז סאמטינג דעט טעיסטס גוד ס'מאכט א פארשטייסט אביסל מער פון די עקזעמפל סענטענס כאילו סאו כ'האב געטראכט אז מ'קען זוכן עקזעמפל סענטענסעס וואס זעצן די נשמה נישט וואס סתם זאגן נשמה וואס נוצן די וואס די קאנצעפט איז רעלעווענט פאר דעם נאר צו זען וואס וואס וואס דאס טוט די די זאך נשמה דען ווי קען האב א שטיקל ליסט דען ווי קען סטארט בינג מברר ענד פיגערינג אוט סאו דעטס דעטס איט די פלאר איז יורס.
איך האב געשריבן דריי דוגמאות אין מיר. אבער ס'דא נאך, נאך שרייבן נאך צוואנציג, איך האב ערגעץ געשריבן נאך א באנטש. נאו באט יו טעל מי. באט דאס איז שוין א דעפענישן. פאר זאג מיך עפעס וואס מ'טוט מיט דעם. קען נישט, קען נישט סתם. נאו באט דאנט טעל מי נשמה איז סענטענס. נשמה איז סענטענס אז מען טראכט אין א מינוט. וואס דען? וואס קען דאס טון נאך? וויבאלד דו מעיק איט מעיק איט מעיק איט מאר לייוו. נאו דעט נשמה איז נאו, לעטס מעיק איט איווען מאר מאר רילי. לאמיר זאגן דו עסומסט אז נשמה איז קאנשעסנעס וואטעווער דעט מינס. און דערפאר, פארצייל מיך עפעס א מעשה וואס דאס קומט אריין די די זאך. ווי הערט מען ווען מ'גייט אין בית מדרש ווי הערט מען די נשמה? ווען רעדט מען וועגן דעם?

טעיק אוועי די סטענדערס, וואס האסטו מורא מיט? דו האסט געפונען די. יא איך ווייס סתם מיך שטערט. נו סאו וואס נאך קען מען רעדן וועגן? דעטס אינטערעסטינג ביקאוז דען די נשמה איז רעלעווענט. איך וויל איך וויל אביסל אנקומען, לאמיר זען, מען קען דארף אסאך שטארקער אנקומען באט איך וויל אנקומען צו צו וויסן למאי נפקא מינה דעטס ריעלי א סערטען סענס אוו מיי קוועסטשן.

פון פערסאנאל פערסאנאליטי טייפ. סא נשמה מיינט פערסאנאליטי, אקעי. ניין, אויב דו זאגסט נשמה און נפש, אויב זאגסטו נשמה און נפש איז די זעלבע זאך. סאו דו טענה'סט אז א נפש מיינט פערסאנאליטי? ניין, איך זאג א נפש. כוחות הנפש. דיז אר טערמס דעט ארידזשינעלי קאם פראם די סענס אוו נשמה אר די סענס אוו סאול. צו היינט גלייבן און נוצן מיר עס אן דעם דארף מען טראכטן, מיט דעם וויל איך דיך אנקומען. קען אויך זאגן, נו, וויאזוי האט ער גערופן זיין טאכטער נשמה? פארוואס?

גילוי נשמה. וואס מיינט עליית נשמה? וואס מיט עליית נשמה? איך האב איינגערעדט צו מיין יונגל אז ווען איך שלאף איין מיטן דאווענען מאך איך עליית נשמה. און זייט דעמאלטס פרעגט ער מיר טאטי וויאזוי מאכט מען די עליית נשמה? האסט אמאל געזען עפעס? וואס זעט מען דארט? זאגט ער זיין עלטער אדער זון.

וואס איך ווייס פון ווייס איך דאס שוין. ניין איך זאג אז ס'איז דא אסאך, יעצט זאג איך דאס, איך זאג אז די זאך, די זאך נשמה, רוח, נפש, וואטעווער ווארד יו וואנט טו קאל איט, סאול, איט העז סאו מעני יוסעס, א לאט אוו יוסעס, זייער אסאך וועגן קען מען עס נוצן, און ס'איז טאקע נוצליך אין אסאך וועגן, למשל, כ'קען זאגן אז די מענטש האט נישט קיין נשמה, וואס מיינט איך האב נישט קיין נשמה? ער פארשטייט נישט די זאך, איר קענט זינגען א ניגון און עס איז אזוי ווייסט דעט דו קאן קאן איז דעד, עקזעקטלי, סאו צו סערטען, באט נישט נאר דעד אין זיין סייקאלאדזשיקלי דעד, ער איז דעד אין זיין, סאו דאס איז א נוצליכע זאך, יעצט,
נאר דאס, אפשר דאס מיינט מען ווען מען זאגט אז דער אייבערשטער געבט א מענטש א נשמה, איך ווייס נישט, אפשר נישט, אפשר דאס איז נאך א לעוול, אזויווי די העריקייט, זאגסטו אסאך לעוולס, דאס איז א טינג.

קיינער קיינמאל נישט זאגן מהיסח ריחו. איך וואלט געזאגט אז ס'מיינט נישט גארנישט.
מהיסח ריחו און מהיסח האט קיינמאל קיינמאל נישט זאגן ריחו. דאס איז נישט קיין, איי דאנט נאו. איי דאנט נאו, מעיבי איט איז. אבער מ'קען זאגן אז די תניא זאגט. נפש, נפש ריחו, נשמה חיה, יחידה. יא באט דיז אר אלל דזשאסט די סעים ווארד, סעים טינג. איך פארשטיי אז ס'שיינער מיט נדפים, ס'קען זיין ס'האט עפעס א אנדערע נואנס איט, אבער איך ווייס דאך נאר אז ס'איז יוזפול אין אסאך אנדערע וועגן. איך קען דאך זאגן אויך אז א מענטש איז בשעת'ן גורם צו מגביר זיין די נשמה אויף די גוף, איך ווייס, עפעס אזוי.

איט קען העלפ אס פאר סאמטינג.
אויב איך זאג אקעי ספיריטשועל איז א דיפרענט קעטעגארי אוו וואס האט ער פריער געזאגט וואס האבן זיי יעצט קומען גערעדט וועגן ס'איז א דיפרענט קעטעגארי זיין לעבעדיג סאו האבן זיך שוין דרײַ זאכן לעבעדיג ספיריטשועל ענד וואס איז די טירט טינג? ער
האט געזאגט איינער האט נישט קיין נשמה ער איז נישט לעבעדיג ער איז פאר שלאפן.
ס'איז א לשון משנה. אלעס איז א לשון משנה. וואס איז דען נישט לשון משנה?

איז דזשאסט שם המשותף, שם המשותף פון די צוויי נשמות, רייט? איין נשמה, די ערשטע נשמה מיינט היצט זאגן לעבעדיגקייט אר סאמטינג לייק דעט, און די צווייטע נשמה מיינט היצט זאגן העכערקייט, רייט? אויף אידיש גערעדט, חוץ פון די טעאריע אז וויפיל נשמות איז דא אין עץ חיים, וואס מיינט דאס? נפש הבהמית מיינט א מענטש לעבט, א ג א פ א א בהמה האט עס אויך, טערעטיש אר וואטעווער, ליטערלי נפש הבהמית. נפש אלוקית איז א האול דיפרענט דעפענישן, איטס ריעלי טו דיפרענט, זיי דאנט איווען דא די סעים טינג דעיס טו נשמות, דעי דזשאסט קאלד די סעים ווארד באט דעי דאנט נאט נאו שייכות, און דען דעי קאנעקט דעם טאגעדער, זיי האבן עפעס א פייט, פארוואס האבן זיי א פייט? זיי זייער מאדנע. כווייס דיך עפעס. סאו די פערסאן איז א טרירט טינג, סאו נאו עווערי טרי טינגס דעי אלל קאנטרעדיקט די מיטשען. נאמבער טרי איז די דעסטינעישאן.
איין מינוט אבער איך ווייס דיך, איך פארשטיי אבער סאו באט עוועריוואן א נארמאל פערסאן קען זעהן נשמה איז די

ביידע טוען מיר, וואס מאכסטו אזוי? מה טאלקינג אבאוט מיט מענהעטען, טאלקינג אבאוט סתם. א געבונעם, זיי רעדן דיך דאס שוין, דאס איז שוין סתם. באט פארוואס דאס מיט איין מינוט, נא נא, יו סי יו ארעדי סעד סאמטינג ווערי קאנפיוזינג, פארוואס פארוואס איז דאס מאטעריאליסטיש, א שטיקל האלץ וואס לעבט, א טויטע זאך האט נישט, וויל נישט עסן קאויפט אויך נישט, אמת? סאו אויב נשמה האט מיט חיות, דען איז עס יא אויך נישט מאטעריאליסטיש. מאטעריאליסטיש איז העלצער, זאכן וואס רוקן זיך נישט, רייט? ס'איז ווערי דעד. וואס הייסט ווערי דעד?
איטס דעד! דעד איז אנלי טו דעד ענד אלייוו. נאו, נאו, ס'איז דא מיטן אויך. עקזעקטלי, ס'איז נאט בלעק און ווייט.
א אקס איז א טויטע זאך. ניין, א אקס האט א נשמה.
כ'מיין צו זאגן אויב נשמה מיינט לעבעדיגקייט.

מען קען רעדן פון זייער אנדערע זאכן, למשל אויב ס'וועט קומען איינער, פארדעם פארוואס זאג איך דאס, ווייל געווענטליך ווען מען זאגט א היינטיגע שיעור, היינט, בעולם הזה, נישט אין בארא פארק, ווייל בארא פארק איז א באנטש אוו פעיקערס, אזוי ווי אונז רעדן אלעמאל, אבער בעצם, ווי זענען די אמת'ע מענטשן? מען קען שוין, איין מינוט, נישט חס ושלום די אמת'ע מענטשן, אבער בעצם, בעצם, אין די ניין, בעצם אין די אין די היינטיגע וועלט, אויב איך וויל זאגן א שיעור וועגן א נשמה, איך וויל זאגן א שיעור, איך וויל עפעס טון וועגן דעם, דארף איך די ערשטע טרייען צו מענטשן פאר מענטשן אז ס'איז דא אזא זאך. נישט נאר מוכיח זיין, לאמיר ברענגען א פרוף, ס'דא א ליסט פון פרופס, עפעס א ספר, הוכחות שיש נשמה, אקעי, דאס איז, דאס איז שוין, למשל יא, אבער איך דארף דיך אפילו מער, איך דארף דיך אינוואלווד זיין אז ס'מאכט אפילו סענס צו רעדן פון אזא זאך, די מ ה, די מ ה און די אם זענען זייער קאנעקטעד, ווייל א נארמאלער מענטש, הייסט נישט א נארמאלער מענטש, די וועג וויאזוי אונז זענען, אונז זענען מחונך, און און די ווער ס'ליינט די ניו יארק טיימס, און ווער ס'לעבט אין די וועלט וואס די ניו יארק טיימס רעדט וועגן, אין זיין וועלט איז נישטא קיין נשמות, ס'שטייט קיינמאל נישט אין די צייטונג וועגן א נשמה, נאך קיינמאל נישט געשען. אויב יא איז ממש בשם המשל און די קלענסטע שם המשל וואס ענק וואס האבן יעצט גערעדט ער האט נישט קיין שם אין די סענס ער זינגט נישט שיין ער זינגט ער סאולט דא סאול מוזיק וואס איז דעס כווייס נישט פונקט וואס איז די חילוק פון סאול מוזיק און נישט סאול איינס האט מער נישט שם עס א סטייל יא סאיז גארנישט עפעס א געוויסע סטייל וואס איז סאול מוזיק כווייס איך דענק שוין נישט ניין די גוישע מיינט נישט היינט מיינט עפעס. טענקינג ס'איז שיין, ס'האט א סערטען קיינד, ס'איז אביסל הארציג אבער ס'האט נישט, ניין סאול מוזיק איז א בלעק קאנטרי מוזיק רייט? קאנטרי בלעק יא, ס'האט אזא בחינה.
עקזעקטלי, ניין טשערטש מוזיק איז טשערטש, אוקיי כ'מיין די, קיצור, די קינג קווין אוו סאול, ווער האט מען גערופן די קווין אוו סאול, איך האלט נישט כ ק, ווייס וואס איך מיין.

אביסל מער דערהויבן, אביסל מער סאו כ'האב, איך ווייס דען וויאזוי וויאזוי ווייסט אז אמת? ווייל די רבי איז געווען אזוי איך ווייס שוין פארשידענע משלים מיט דוגמאות צו ווייזן שיש נשמה רייט? איך טריי זיך מיין ארויסצוגעבן די נקודה, און וואס וואס ברענגט ארויס ווען ער טוט דאס? קען ארויסברענגען אסאך אנדערע זאכן, ס'קען איינער געהעריג ארויסברענגען. אז למשל, דאס וואס מענטשן, כ'האב געליינט א בוק פונקט, יעצט ליין איך א בוק פון, וויאזוי הייסט זי? אקעי, כ'האלט נישט מיט אלע מיינע בוקס, על כל פנים, וואס פרובירט, סוזען קעין, סוזען קעין, סוזען קעין, איז דא, האט געשריבן א בוק וואס הייסט ביטער סוויט, און דארט פרובירט צו מסביר פאר מענטשן אז ס'דא א נשמה, וועל אז ס'דא א גאט, ס'איז נישט אפישעלי וועגן דאס, אבער אין א סערטען לעוועל איז עס וועגן דאס. און וויאזוי, וואס איז די, וואס איז די נקודה, למשל וואס איז די נקודה? אז ס'איז א מאדנע זאך. אז מענטשן האבן ליב סעד סעדנעס. סעדנעס. אה. האסט נישט געוואוסט? דאס איז די חידוש. למשל סעד מוזיק, סעד מאוויס, סעד ליטערעטשור, כ'ווייס. מענטשן האבן א געוויסע הנאה, נישט סתם א הנאה, אפילו א טיפערע הנאה. כ'רעד. נאר ווען ס'איז טאטש מיר, איך אזוי. איי מינוט, ווי דיפרעסט מען, כ'רעד נישט יעצט פון זיין דיפרעסט, כ'רעד פון זיין סעד, נישט דיפרעסט. סלאנים, יא, בחינת סלאנים, יא, זעלבע נקודה. מענטשן האבן עס ליב, מענטשן נישט נאר האבן עס ליב, נישט אלע מענטשן, ס'דא מענטשן, נאכאמאל, זי זאגט אז זי גייט, איין מינוט, ניין נישט סעדנער, ער רעדט פון א צווייטן, כ'זאג נאר א איידיע. דעטס נאט סעדנעס, דעטס סתם קוועטשן, דאס אנדערע איז א, קוועטשינג איז קוועטשינג. ניין, על כל פנים, אין אמעריקע איז נישט, זי זאגט למשל אז אין אמעריקע איז נישט איינגעפירט אזוי שטארק.

און זאגט משוגע, ר' יוזיק דארף מען זינגען וואס פאסט פאר א פארטי, איך מיין וואס איז שייך א לוויה? זאגט ער ניין, אין די לוויה דערהערט זי עפעס, עפעס ביאנד, עפעס מער וואס איז, וואס איז יעצט א שטיקל אייסד קאפי, וואס איז די תאווה? וואטעווער. קאקאשקע. דאס איז, דאס פארשטייט מען, דאס איז שמחה, דאס איז קעלער געשמאק, פאר די, מען קען עס רופן די לעוועל פון גוף, אויב דו ווילסט, וואס מענטשן פארשטייען, דאס דארף מען נישט קיין העט, ביי דעם שרייבט מען נישט קיין בוקס, דאס איז יעדער אן א מסכים, דא שרייבט זי א בוק, א זאנג, כמשמע לעיל, אז אמאל א מענטש האט א געוויסע. וויאזוי א טשיקע האט א געוויסע געגוע צו עפעס ביאנד, וואס פונקטליך איז די ביאנד כ'ווייס נישט, מוטשעט מען זיך, אויב מ'איז אטעאיסט מוטשעט מען זיך, אויב נישט האט מען א נאמען מ'רופט עס גאט, און אזוי ווייטער, אבער עפעס פון דעם וואס מענטשן האבן ליב צו אויסהערן אזעלכע שווערע מוזיק, אזעלכע סעד אדער מעלאנקאלי אזוי ווייטער, זעסטו אז עפעס גייט דא פאר וואס איז נישט וואס די וואס די מייקראסאפט ווייסט פון, מייקראסאפט ווייסט נישט פון דעם, דאס איז, יו קאל איט רעשענאל, איי דאנט נאו איף רעשענאל איז די רייט ווארד. אבער עס איז ביאנד, ביאנד וואס וואס די צייטונג ווייסט פון, אין זיין וועלט עקזיסטירט עס נישט, ס'איז דא נאך א וועלט, עולם יוצר עליון, און מ'קען עס רופן נשמה, אויב זי וויל, אפשר רופט זי עס אפילו, איך דענק נישט פונקטליך וועלכע ווארט זי רופט, מ'קען עס רופן נשמה, כמשמע לן איז דא א נשמה, דאס איז איין וועג פון עס פון מסביר זיין, און למעשה און יעצט וואס וואס האב איך אויפגעטון דא, כ'האב דיך ארויס אביסל געוויזן אז ס'איז דא, יעצט קען מען נעמען זיך חוקר זיין צו ס'איז דא אזעלכע נשמות און אזעלכע נשמות, מער העפי וואנס אפשר איז דא אויכעט, כ'ווייס, קען מען אנהייבן צו. און נעמט זיך חוקר זיין, אבער אזוי ווי איך קען מאכן די מעשה, דאס איז נאר איין איין מעשה, ווען איך זאג דאס, כאילו בין איך איידענטיפיי איך די זאכ'ס נשמה מיט מיט א געוויסע, וויל איך רופן עס א געוויסע, ווי זי רופט עס, ביטער סוויט, א געוויסע טיפקייט וואס א כלי א ראיה אדער א, א כתם צו ווי מ'זעט עס איז ביי די. מענטשן וואס האבן ליב סעד זאכן, אבער איך קען איך קען טון זייער אסאך אנדערע זאכן, רייט? איך קען טון א גאנץ אנדערע זאך, איך קען גיין און ווייזן זיין פאר א מענטש אז למשל נאך זאגן אנדערע זאך צו אים גיין זיך ליב האבן ס'איז ווייניגער רעשענאל, אבער איך קען זאגן אז אמאל נו, איך קען פארציילן. וואס נאך קען מען טון? כ'קען פארציילן ניר דעט עקספיריענס, יא? כ'קען זאגן אז ווען א ס'איז דא די אלע מעשות, מענטשן וואס האבן געמיינט זענען געשטארבן, זענען נישט געשטארבן, יא געשטארבן, זיי האבן געזעהן עפעס אורות מיט מעשות, און פון דעם זעהט מען אז ס'איז דא א נשמה. כ'קען פארציילן אזא מעשה, מענטשן פארציילן אזא מעשה. יעצט, וואס וויל איך ארויסברענגען? דאס זענען צוויי אנדערע נשמות. האבן נישט קיין שייכות, קיין סאך שייכות, אפשר האבן זיי עפעס שייכות, ווייל ביידע זענען צד השוה שבעניים, אז ס'שטייט נישט אויף די, אויף די עקסרעי קען מען עס נישט זעהן. אבער ס'איז נאט ריעל די סעים טינג. איינער רעדט פון עפעס א געוויסע טיפקייט אין לעבן, עפעס א געוויסע סלאנים ווייס איך נישט וואס, און דער צווייטער רעדט פון אז א מענטש לעבט איבער אז ער שטארבט, ס'איז א האול דיפרענט סטארי, רייט? עס קען למשל זיין, לאמיך. איטס די סעים נשמה דעט העז טו פארטס אוו איט, וואן פארט אוו איט. יו אר ארעדי עסומינג דעט ווי נאו אלל דיס טינגס, יו די גייסט די ראנג וועג, ווייל איך רעד דיך פון די מענטשן וואס גלייבן נישט עכטע נשמות, אזוי ווי מיך, דו גלייבסט נישט עכט, איך רעד דיך פון די מענטשן וואס ווייסן נישט בכלל וואס דאס, איך רעד דיך פון די מענטשן וואס ווייסן בכלל נישט וואס איז דאס א נשמה.
און ווען די זאך איז א האול דיפרענט טינג, למשל איך האב דערמאנט נאר פאר א משל קאוז איטס נאט מכרח אין די קאנעקשאן. עס קען דאך זיין אז די זאך וואס בלייבט לעבן ווען מען שטארבט, אויב ס'איז דא אזא זאך, איז א קאלטע ליטווישע זאך, פונקט פארקערט, אלע חסידי, איך וויל דיר זאגן א נייע פשט, נייע מעשה, אלעס די אלע חסידישע תורות מען קאכט זיך ביי לחין רעננו, דאס איז גוט פאר מענטשן מיט א גוף. די רגע וואס מען שטארבט בלייבט נאר קאלטע פאר.

האסטו א גאנץ אנדערע מעשה, איטס טאטעלי דיפרענט סטארי, איט דאס סאמטינג אינטערלי דיפרענט טו די פערסאן, איט נידס א דיפרענט ספר טו עקספלעין איט, סאיז דא איין נשמה וואס זאגט אז מ'זאל ווערן מער חסידיש, און אפשר איז טאקע דאס די נשמה וואס גייט אין הימל, איך זאג נישט אבער ס'מוז נישט זיין, ס'קען גראדע זיין אז ס'איז מעשה איז פונקט פארקערט, ס'קען זיין, איך זאג נישט אז וואס ס'איז, דו זאגסט דו ווייסט שוין וואס ס'איז, רעד איך נישט מיט דיר, איך רעד פון די וואס ווייסן נישט אדער מ'רעדט דיך יעצט אין לערנען, ס'קען זיין. בעצם אז די אז פילינגס איז איז זאכן פון וואס וואס מען שטארבט די רגע וואס מען שטארבט ענדיגט זיך די אלע אלע סענטימענטעליזם מיט אלע מעשה ס'איז גארנישט בלייבט ס'בלייבט נאר זאכן וואס די קעלסטע אוטיסטיק מאטעמאטישן פארשטייט דאס בלייבט און ווען מען זאגט א דרשה תורה מצוות שטייט אין די לוויות מצוות און מעשים בוים כ'ווייס נישט איך זאג דאך נאר א איך זאג דאך נאר א משל כ'ווייס נישט זאג נאר אז ס'קען און ס'קען זיין אז אז די. די דאס וואס מ'זאגט אז א נשמה איז למשל איך גיי זאגן א מיסטער דרשה זאלסט וויסן די מיינסט אז ס'העפקע וועלט עס טאר די נשמה בלייבט און וואטעווער דעטס די טאטאל אפעזיט דרשה איטס איטס נאט אנלי האזט די אפעזיט ריזאלט פאר דאס ווערן א פארביטערטע ליטוואק דארף נישט אפילו ווערן פארביטערט פלעין מעטער אוו די פעקט אזוי איז עס ס'האט נישט גארנישט מיט די אלע זאכן איטס א טאטאלי דיפרענט טינג. סאו ענד איט העז א דיפרענט אפעקט ענד וויר טאלקינג אבאוט סאמטינג ווערי דיפרענט. און ביידע למעשה צד השוה אזוי ווען געזאגט צד השוה אפשר פילאזאפיש איז עס כמעט די זעלבע זאך צד השוה אז עס איז דא עפעס זאכן וואס זענען וואס מ'קען נישט זעהן אקעי עס קען דאך אויך זיין עס איז דא שדים עס קען דאך אויך זיין עס איז דא כ'ווייס נישט וואס ס'איז דאך נישט קיין ס'איז דאך כמעט נישט די זעלבע זאך כמעט צוויי. טאטעלי דיפרענט טינג, ס'איז אויב איינער קומט און זאגט, ווייסט ס'איז דא דא גילו נשמות, און באמת ביסטו שוין געווען ביי די האלעקאוסט און אויך ביי די אינקוויזישן און אויך ביי אלע אנדערע פעימאס פלעצער וואס מ'לערנט וועגן אין היסטארי. ס'איז וועגן דעם וואס איז ער? כ'ווייס נישט, למשל. אדער וועגן דעם ליידסטו ווייל האסט דעמאלטס געזינדיגט, אדער וועגן דעם גייט דיך עפעס גרינג ווייל דעמאלטס האסט שוין מתקן ווי יענע חלק, אדער וועגן דעם, איך ווייס וואס יענער האט געזאגט. פארוואס איז אלע זאכן סתירות? איך זאג נישט אז עס איז א סתירה, איך זאג דער דיף, טאטעלי דיפרענט טינג, דער דיף איז דער סתירה, אלעס קען מען פארענטפערן, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך האלט מיינע אריין אין מיין קאפ, איך האלט מיינע אריין אין מיין קאפ, איך האלט מיינע אריין אין מיין קאפ, אונז זענען צוגעוואוינט צו א ריזיגן טשולנט וואס עס מישט אריין טויזנט אנדערע איידיעס, אלע יא ס'איז די זעלבע זאך, ניין ס'איז נישט די זעלבע זאך. נאט פראווינג עני אוו איט. אבער איז עס פאסיבעל?
כ'ווייס נישט, אויב מ'וויל עס פראוון, אויב מ'וויל עס פראוון אדער מ'וויל רעדן וועגן דעם, צדיק. וואס דו מיינסט, ער האט דאס דיפערענט זאכן וואס קען זיין, יא? אויב מ'וויל עס פראוון אדער מ'וויל רעדן וועגן דעם ווי א נארמאלער מענטש דארף מען דאך קודם וויסן פון וואס מ'רעדט, דאס איז דאך די גאנצע מטרה, און איך וויל דאך סך הכל זאגן אז מ'רעדט פון צוויי טויזנט, דאס איז נישט נאט איווען א ענסער, ביי די וועי, נאו, פארוואס דזשאמפסטו פון, איך ווייס נישט קיין שום ענסער, איך וויל נישט האבן קיין ענסער פאר אפאר וואכן נישט וויסן די תירוץ, ר' לעבן איך וויל פאר אפאר וואכן נישט וויסן די תירוץ, ווייל אזוי קען מען נישט לערנען. וויל נישט וויסן די תירוץ גלייך. און פאר אפאר וואכן וויל איך נישט וויסן די תירוץ. דאס איז מיין מאוסט דזשענעראל קוועסטשן. באט וואט איי טאלד ש ב דיד נאו וואס איי סעד דארפסט אונז עפעס טובה טוהן דעם מענטש פאר די.
ס'איז דא א באטן אין די
אין די זייגער וואס מ'דארף איך לכאורה אדער וועי אראונד. וואס איך וויל איך וויל סך הכל מאכן אביסל עקסערסייזעס. צו קענען אביסל טראכטן וועגן זאכן אן די אלע, כווייס שוין אז אלעס שטימט שוין, אלעס שטימט שוין, אקעי, אבער ווען ס'שטימט שוין איז דאך גוט, איך וויל ס'זאל נישט שטימען. ביי די מעסקער וואלד די קוועסטשן איז א זאך, א זאך וואס איך האב שוין געוואלט וויסן פאר א לאנגע צייט, די זאך מיט דזשינס, יא? אלע זאכן זענען דאך אין דזשינס, יא? וועלכע אלע זאכן?

דאס וויל איך דען נישט, ניין עניוועי. ווייל איינער האט עס געזאגט, איך האב עס געזאגט. ענק ווייסן שוין צופיל זאכן, רבונו של עולם, דעטס וואט איים קיפ אן סעינג, איט געטס יוזד אין דיס וועי, מעני טיימס ווען פיפל סעי דו האסט די זעלבע נשמה מיינט דו האסט די זעלבע פערסאנאליטי, פאקט. דו זאגסט אז דו האסט א טעאריע, דו ווייסט שוין סאך טעאריעס, איך ווייס נישט קיין שום טעאריע, איך ווייס אז דאס איז א יוז, קאוז וויאר טרייענג טו גאו ביהיינד אלל דיס טינגס, פיפל ווען דעי סעי נשמה אר סאול אר נפש עני אוו דיס ווארדס, וואן אוו די טינגס דעט דעי מין, וואן אוו די וועיס איט געטס יוזד איז בעיסיקלי די סעים טינג עז יור סעינג פערסאנאליטי. יעצט, ער האט געטראפן א דזשין, דארף מען וויסן אפשר אפשר איז טאקע די דזשין איז די נשמה, כ'האב נישט קיין אהנונג, אפשר ווען ס'שטייט אז תחיית המתים דער עצם דאס איז א דזשין, כ'האב נישט קיין, כ'ווייס נישט. געוויסע זאכן וואס דו קענסט עקטשעלי טאטשן. אקעי ענד הו טאלד יו דעט יו קענט טאטש די נשמה? ווי שט איך האב געהאט א באנטש דעפינישענס פון נשמה, איי דאנט טינק דעט עני אוו דעם העד א פראבלעם מיט בינג טאטשד.
יו פיפל דו סאו מעני טינגס איטס עמעיזינג.
פארוואס? פארוואס זאלן זיי נישט קענען טאטשן?

ווער ווי אגען דיז איז א דיפרענט דעפענישען איף איט העז טו דו וויט לייף.
איך בין שלא איך בין נאר געקומען צו חזר'ן וואס מ'האט געווען טאט פאר דעם אז ענער קנא'ס ניט קיין. האסט א בעסערע נאך א בעסערע ווי. איך האב גארנישט איך האב א פרעקטיס פון טרייען צו זעהן וואס וואס וואס גייט דא פאר דעטס אלל. ביז אנדערש קען מען דאך נישט טראכטן גראד יעדער איינער ווייסט שוין אזויפיל זאכן אז עס איז אמעזינג. ס'דא אסאך וועגן פון פארדרייען א קאפ וועגן דעם, באט די בעיסיק וועג איז דאס, אז עס מיינט אסאך אנדערע זאכן. מ'קען נישט מאך זיין אז דזשאסט א ווארד. כ'רעד נישט כ'האב נישט געזאגט וויאזוי דו ווייסט אפילו, כ'האב נישט אפילו געפרעגט וויאזוי דו ווייסט. כ'האב דיך נישט אפילו געפרעגט פון וויאזוי דו ווייסט. כ'האב דיך נאר געזאגט, כ'האב דיר גארנישט געזאגט, כ'וויל דו זאלסט זאגן. כ'זאג דיר, דו זאגסט מיך, אנדזעסט ווען איי קלעים עט ליעסט. די נשמה קען האוו א טאוזענט דיפרענט מינינגס, איי דאנט נאו, האוו א ליסט אוו טען, איי טינק יו שוד מעיק א ביגער ליסט, גאו האום און מעיק א ליסט, ענד יו וויל סי דעט איט קען מין א לאט אוו סימפל טינגס, קען מין קאמפליקעיטעד טינגס, מען קען בי יוספול, מען קען עס נוצן אין סימפל וועגן, און יעצט קען מען אנהייבן צו טראכטן וואס איז אינטערעסאנט און פארוואס איז עס אינטערעסאנט, נאו ווי קען סטארט טינקינג אר טעיק וואן אוו דעם אר א קווארטער אוו וואן אוו דיס טינגס און אנהייבן צו זעהן פון וואס אונז זוכן בכלל.

מ'וואלט אים גיין ברייטער, ס'האט א פארפאשטע וועג קענסט מאכן איזי, אונז זענען כאילו אידן וואס האבן עפעס א סדר שטעל אויף דרייצן עיקרים און אזוי ווייטער, ס'איז דא בעיסיק זאכן וויאזוי מ'איז א איד, וויאזוי תורה ארבעט, פאר וויטש וואן אוו דיז אר אין וויטש וועי, אין וועלכע וועג איז אינטערעסאנט פאר די זאכן אז ס'זאל זיין אזא זאך וואס הייסט נשמה. סימפל ליסט, סימפל קוועסטשן.

איטס נאט סטרעיט, אונז האבן גערעדט אז נשמה, וואס האט דאס איינגעלייגט, זאג מיך נישט א טעאריע, איך וויל דיך נישט זאלסט מיר זאגן א טעאריע, איך וויל דיך נאר זאגן אז דאס האט זירא איינגעלייגט מיט דאס וואס מיר האבן פריער גערעדט אז למשל, צדיק, צדיק, איין מינוט, סאו איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, מיר האבן פריער גערעדט למשל. אז מען זאגט יעדע איד האט א נשמה מיינט זאג יעדע איינער איז א איי? דאס מיינט מען צו זאגן? יעס יעס עקזעקטלי. דאזענט מעיק עני סענס, טו יו איט מעיק סענס באט איט דאזענט האט שייכות, די טו סטעיטמענטס אר טו דיפרענט סטעיטמענטס, די האסט א טעאריע וואס סאמהאו מאכט זען זיך, כ'בין נישט דא געקומען, רבי לעבן איך בין נישט געקומען דא צו זיין מחולק מיט דיך, איך וויל געקומען דא דיך צו באמערקן באמערקן און יעדע איינער אז דיס אר טו סענטענסעס דעט האוו נאטינג טו דו וויט איטש אדער. דאס זענען צוויי אנדערע סענטענסעס, צוויי אנדערע גאנצעטע מעשה'ס, ווייל די איידיע פון האבן א איי, איך קען אפילו, איך קען יעצט, איך קען דיך טון מיין זאך וואס איך טו סאמטיימס, דיך ווייזן א סארט א היסטארי, און דו ביסט אזוי זיכער אז ס'איז א פשוטע זאך, ס'איז נישט אזוי פשוט און אזוי ווייטער, אבער איך קען דיך זאגן א פשוטערע זאך, יו אר סעיאינג א דיפרענט סטארי, פריער האט מען גערעדט פון א סערטען מעשה, אז ס'איז דא נשמה'דיגע זאכן און גופ'נישט זיכער, אלל קיינד אוו דיפרענט טינגס, און מיט א, די סעים טינג.

נאו דיס איז נאט פעקט, פעקט זענען זיי זיכער נישט, ס'איז נישט אויף הייבט נישט אן פון זיך אוועק, וואט אר יו טאלקינג אבאוט, ס'דא מענטשן וואס זענען מכחיש אז ס'דא א נשמה זיי זענען נישט מכחיש אז ס'דא א איי. סאו דעי העוו א ביג פראבלעם, הו איז דער איי, דעי דאנט נאו וואט דער וואט דער ענסער איז. אקעי, סאו וואטעווער איט איז איטס ענאף טו שאו דעט איטס נאט די סעים טינג, דו האסט א מהלך וואס מאכט עס שטימען, איך הער, אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך. אדער איינער זאגט, די טיש מיט די בענקל זענען די זעלבע זאך פארוואס? ווייל ביי די איין ביי בענקל זיצט מען ביי א טיש. איך האב הער, איך פארשטיי וואס די זאגסט, אבער ס'נישט די זעלבע זאך. רייט? איטס נאט איידענטיקל. ס'איז, ס'שטימט צוזאמען, ס'קען, כ'קען האבן א טעאריע אז באמת איז עס די זעלבע זאך, אלס גוט, אבער איטס נאט די סעים טינג, איטס נאט די סעים סטארי. רייט? נאו, עגעין, ענד דיס, ענד עגעין.

באט דער איז א סימפל בעיס דען אן טאפ אוו דעט גאוס יא. באט איך מיין פראבלעם איז נישט צו עגריען רבונו של עולם איך בין נישט געקומען דיך צו דינגען אדער נישט איך בין געקומען דיך זאלסט באמערקן אז דו זאגסט יעצט א גאנצע סאפיסטיקעיטעד טעאריע וואס אדער יא אדער ניין עס האט זיכער נישט אסאך צו טוהן מיט די צען אנדערע זאכן וואס מיר האבן פריער גערעדט עס קען דאמאלט צו טוהן אבער עס איז נישט די זעלבע זאך און ספעשעלי איט דאזענט העוו עניטינג טו דו וויט ענסערינג די קוועשען דעט איי עסקד. וואס האב איך געפרעגט?
וואט דיד איי דזשאסט עסק? איך האב אפילו געשריבן אויף מיין צעטל מ'זאל האלטן קאפ מיט נאמבער טו. ווי האלט איר? ווי בייס? יא. דאס האב איך געוואלט וויסן יעצט. אר יו טאלקינג אבאוט סאמטינג עלס? סאמטינג עלס? וואס וויל איך וויסן? וואט איז יהדות?
וואס וויל איך וויסן?
וויי איז איט אימפארטענט? און רייט? און זיי האבן א ליסט פון אידן ועיקרים אדער וואטעווער ליסט יו לייק. אקעי דעטס די ענסער, דאס איז די ענסער, דעט קאוד בי, נאטינג מאטש טו דא וויט די איי איי מעיבי איט האס טו דא איך ליין, איך ווייס נישט יו טעל מי, אפשר געט מען עונש פאר די גוף און גאנגען ווייטער אזוי שטייט אין חומש. יסורים איז נשמה ער ברענגט פלאקערנדיגע
עניוות.

אבער אפילו אויב יא, אבער פשטות תחיית המתים איז נאט אנלי תחיית המתים דאזענט ניד א נשמה, תחיית המתים איז א פראבלעם פאר די פיפל דעט קעיר אבאוט נשמה, ווייל אויב די קעירסט חלילה פאר די נשמה איז וואס דארף מען תחיית המתים? עס איז א גרויסע פראבלעם, מען קען זאגן מען קען זאגן תירוצים אבער עס איז א גרויסע פראבלעם, על כל פנים מעיבי יו קאן סעי דער איז א וועי טו מעיק נשמה, תחיית המתים ניד א נשמה, ווייל די קענסט זאגן עפעס א דעת התורה אויב. איף יו רילי בעליוו דעט א פערסאן איז איידענטיפייד ביי היז נשמה, דעמאלטס אויב די נשמה סערווייווט נישט, קען נישט זיין תחיית מת ווייל ס'איז סתם נאך א שטיקל ערד, אקעי, דאס קען זיין, אבער פשטות תחיית מת איז א סטארי אויף די גוף, נאט אויף די נשמה, וואטעווער דעט מיענס, איים נאט נאו. יא, איך פארשטיי, נישט ממש, ביידע זענען, יעדער איז מודה אז תחיית מת איז נאר די גוף, שאלה וואס תחיית המתים איז פאר. אקעי, סאו שכר ועונש מעיבי די אנלי וואן, איז דער סאמטינג עלס?

האט דאס נאך פריער געזאגט, איז נאך געוואלט זאגן אז לעבעדיגקייט און געשמאקייט אר.
איך הער, נאכאמאל, איף ביאינג לייוועלי איז דעט דען איך הער, אין הכי נמי, אין הכי נמי, באט עס שטייט נישט אין די יגון מקום אני מאמין שיש בי נשמה, אינטרעסטינגלי, איט דאזענט סעי.
וואלט געדארפט שטיין אפשר. די מאכסט ליצנות, דזשאסט סאו יו נאו די מאכסט ליצנות. אני איז די גיפט. אפשר אני איז מיין גיפט און ס'שטארבט ווען, לאמיר זאגן, דזשאסט פאר סעיק אוו דעפענישן. פארוואס נישט? אקארדינג טו אלל מאטעריאליסט דעטס וואט העפענס, טו מי איט דאזענט מעיק סענס, באט דעטס וואט זיי אלל בעליוו.

מעשה וואו ראיה איז מענטשן שרייבן בוקס זיי טרייען צו מסביר אז נשמה מיינט עפעס א געפיל אז נשמה מיינט א קאנטשעסנעס אלל דיס טינגס אר קאופס עפטער נאובאדי נאוס וואט איט איז הייבט מען אן צו זאגן תורות רייט וואו ראיה די לענגוויטש פון איך די פירסט ספר דעט סעז איט וואס ריטן לעסט וויק בערך רייט דיס די זאגסט אז אני מיינט נשמה ווי איז די ערשטע איין מינוט ס'איז בעיסיק פאר דיך איך פרעג דיך די לענגוויטש ווער איז די ערשטע וואס האט עס געזאגט.

אויף דאס א טיש, ווי איז די טיש? די טיש איז א טיש איז געמאכט פון, איטס נאט סימפל, איטס נאט סימפל, איטס א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג, עקשעלי נא, צדיק צדיק, איטס א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג, דזשאסט לייק עווריטינג עלס דעט יו טינק, וואס איך זאג יעדן טאג וועלכע די זעלבע שיעור, דזשאסט לייק עווריטינג עלס דאס איז א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג, איט העז א היסטארי, דערס ריזענס וויי פיפל קעים טו טינק לייק דעס, איט עקשעלי דאזענט מעיק עז מאטש סענס עז יו טינק, איטס עקשעלי נאט עז סימפל עז יו טינק, און די בעיסיק.

אין שטיין שטייט אנדערע זאכן.
דאס איז נישט קיין וועג פון פון דילן מיט זאכן. ס'קען זיין אז מענטשן טראכטן וועגן די מאוסט בעיסיק טינגס. איך קען נישט וואי אר וויא ארגינג ס'איז חסות די צייט. איך האב דאך נישט געזאגט מיין כלל. אלל די מאוסט בעיסיק טינגס אר די וועי וויא טינק אר נאט די מאוסט די וועי די טינגס העוו טו בי טאוט אבאוט. ענד וויא נאו דיס פראם טען טאוזענט אדער עקזעמפעלס. דיס איז די וועי טינגס אר. ענד עקספעשעלי טינגס דעט עקטשעלי. אינסטעד אוו ענסערינג די קוועסטשען יו זינג א ווערי עבסטרעקט. ווייל עס איז נישט קיין ארגומענט ווייל דאס איז דאך די פאקט. איך האב נישט געפ. ווייל איך בין נישט געקומען דיך צו דינגען וועגן דאס. דאס דארפסט דאך פארשטיין. נישט געקומען דיך צו דינגען צו עס איז אזוי אדער עס איז אזוי. איך בין געקומען דיך צו זאגן אז עס איז דא צען טויזנט וועגן פון טראכטן פון די זאכן ענד יו קען טשוז וואן אוו דעם. ענד יו העוו וועי טו מעני וועי טו מעני טינגס יו נאו טו מעני טינגס איך קען מען קען נישט לערנען אזוי ווען מען ווייסט שוין אלעס
באט דעטס נאט סימפל אקעי יו וואנט מי ריפיט וואס איז די פוינט ס'איז נישט סימפל און ס'איז נישט ס'איז נישט מסביר רוב יו קלעים דעט איט עקספלעינס אלל די טערטי דיפרענט טינגס דעט ווי סעד ביפאר דזשאסט נאנסענס נאט טרו ענד ספעשעלי דאזענט ענסער די קוועשען דעט איי דזשאסט עסקד יו.

הונדרעט פראצענט. סאו מען דארף נישט אלץ מיישב זיין. וואט דאס מיען דרגות? האו קען דער בי דרגות אין דעט און וואט יו טינק דער קענט בי דרגות? דאזענט איווען מעיק סענס. איז דאך א נשמה. אוודאי.
עוועריבאדי, עווערי יומען בינג האזן אווערנעס. ענד מעיבי ענימעלס אלסא. וואי די יו טינק דעט ענימעלס דאנט? אקעי סאו דעמאלטס.
ווער זאגט אז א גוי האט נישט קיין.
סאו דען הואעווער סעד דעט הואעווער איווען טאט איט וואס פאסיבל טו סעי הואעווער איווען טאט איט וואס פאסיבל טו סעי דעט א איד האזט.

ס'האט נישט קיין ס'טוהן מיט מיט רוב זאכן וואס אונז רעדן האט עס כמעט גארנישט צוטוהן.
הרב לעבן. לאמיר זאגן ס'קען יא, דאס איז איין פשט, ס'איז א פשט, איך ווייס נישט. לאמיר זאגן ס'איז א פשט, איך ווייס נישט אויב ס'איז א גוטע פשט, אבער לאמיר זאגן ס'איז א פשט, כ'שמיר פון דעם. און ס'איז ווערי קאנטינדזשענט פשט, דזשאסט טו בי קלער, ס'איז א ווערי קאנטינדזשענט פשט אז עס פארענטפערט נישט רוב זאכן, און נישט נאר דעם, ס'האט נישט מיט אידישקייט קיין סאך גארנישט צו טון. איך האב דיך געפרעגט צו ס'האט צו טון מיט אידישקייט, ער זאגט ס'האט נישט, אקעי, דעטס יור תירוץ, ער זאגט אז מ'דארף עס כאפן אויב נישט, ער איז דער וואס האט חוזה מעשים, און איך האב נאך זאכן וואס מ'דארף עס האבן פאר אידישקייט, אדער ס'איז רעלעווענט, כ'ווייס נישט, לעטס טינק אבאוט איט.

איז נשמה מער ווייניגער רעלעווענט פאר וואס אונז רופן די דריטע די דריטע קעטעגארי פון עקרים אדער שכר ועונש, יוזשעלי יו וואנט טו נאו וואט העפענס וויט א פערסאן אפטער זיי דיי, וויטש איז רעלעווענט דזשענערעלי אין די וועג וואס ס'ווערט פרעימט אין אידישע עקרים בוקס אין די סענס פון שכר ועונש, ווייל פאר סאם ריזען אונז גלייבן נישט אז שכר ועונש געשעהט פאר מ'שטארבט, סאו מ'דארף טרעפן וואס געשעהט נאכן שטארבט, סאו אפשר איז אין עולם הבא, אפשר אין בימת המשיח, אפשר אין תחיית המתים, ווענעווער אין די פיוטשער, דען יו ניד א נשמה טו סורווייוו פאר דעט, דיס איז וואט מאוסט.

פאר שכר ועונש, ווי דזשאסט ניד סאמטינג, איט דאזענט מעטער וואט, איט העז טו בי אינדיווידזשועל בפשטות, איין תנאי וואס איך האב פאר דעם, ס'דארף זיין אינדיווידזשועל, אויב ס'איז אויב מען וועט זאגן אז נשמה איז אלע נשמה אלע אידן זענען איין נשמה אזוי ווי שטייט אין תניא, דען שכר ועונש דזשאסט באסטעד, רייט? קאז מעיבי די שכר ועונש כללי פאר די האול כלל ישראל, כ'ווייס נישט, מ'קען זאגן תורות. די טיפע תורת וויל פשט איז די פאסט. קאוז סיי וואלט נישט מינס א צדיק קומט קען דאס נאר רשע קומט פעטש יא? שוין סאו ס'מוז זיין עפעס א זאך פאר אינדיווידזשעל מענטשן זאלן בלייבן נאך זיי שטארבן כדי איינמאל זאל קענען געבן פעטש אויף די קענדיס דאס איז על פי פשט אז וואס איך מיין איי טינק דעט מאסט פיפל דעט טאלק אבאוט שכר שכר שארית הנפש איך ווייס די אסר קדישא וואס זענען מוחה ווייל מ'גלייבט אז קברים זאגן אז מ'גלייבט נישט אין שארית הנפש בעיסיקלי דעטס וואט דעי מין איף דעי מין עניטינג.

סא די תירוץ איז אז ס'איז איטס יוזשעלי דעיס פיזיקעל ענטער, ס'קען זיי זיין און פרעה איז נאך גאנץ, כ'מיין צו זאגן טו בי ריעל רייט קאוז דעי וואס מאמיפייד, נישט גאנץ און גאנץ באט מאמי, מ'קען אים גיין זעהן אין די מוזיעם די פרעה. און וואטעווער יא, און סאו אן סאו און ס'איז דא אויב איטס אויב איטס נישט דא צופיל מויסטשור וואטעווער ס'קען זיך עס האט נישט קיין נס, די יעקב אבינו, אויף יוסף הצדיק איז געווען ביינער שטייט גראדע אויך ווי א מאמי, סא ס'שטימט נישט, סא ס'איז אברהם. אבער על כל פנים, ס'איז א קשיא, די פארשט פרענדליך, נישט אזוי עצמות יעקב, ס'האט זיך נישט קיין עצמות, ס'האט זיך געמאכט, וואך געמאכט, ס'האט זיך געמאכט א מאמע, ס'האט די גמרא זאגט אויף דעם א תירוץ, כ'מיין ס'נישט אקעי. די גמרא זאגט אויף דעם א תירוץ? יא. ס'איז א לשון זלזול, אז עכט איז יא געווען. על כל פנים, עס איז דא גמרא, די גמרא זאגט פארוואס איז רבי שמעון עס איז געבליבן גאנץ, אקעי, ס'האט זיך געמאכט, כ'מיין נישט אז יעדע צדיק, אקעי, עניוועיס.

למשל די רמב ם, למשל די בעל התניא אין היז קאנפיוזד וועי, אז דאס אז ס'איז דא א נשמה און אזוי ווייטער וואס וואטעווער דעט איז, איז נישט עפעס א מ א, איז נישט וויכטיג נאר וועגן דעם, ס'איז וויכטיג בעיקר, ס'איז נוגע בעיקר, ווייל צו וויסן וואס א מענטש איז אדער וואס א נשמה איז, איט טעלס יו וואט יו העוו טו דא, און האו יו העוו טו ווארק אין יור לייף. דער איז א לאט אוו דיפרענט וועיס אוו סעיאינג דיס עוועריוואן אקארדינג טו דעיר טעארי אוו וואט א פערסאן איז אוו האו איז נישט נאר לוקס און האו מעני פארטס איט העז און אלל קיינד אוו טינגס לייק דעט באט למשל יא די תניא ווייסט דאך יעדער איינער אז א איד איז געשאפען געווארען צו זיין א נפש אלוקית און נישט א נפש בהמית סאו איף ווי וואנט נאו דיס תניא וואלט נאט סטאפט מען קען פארמאכען ליבאוויטש ישיבה רייט סאו א נשמה איז נישט נאר וויכטיג כדי שכר ועונש אבער עפעס וויכטיג פאר עבודה פאר די גאנצע עבודה איז דיפיינד ביי האו דעיר טעארי אוו די צוויי נשמות אוואט עווער איט איז.

ווי קומט נביאים מיט נשמה? סאו אקארדינג טו, איט דיפענדס וואט יו טינק נביאות, באט אקארדינג טו מעני פיפל, סיי די רמב ם סיי די רוב מקובלים אין סערטען דיפרענט וועיס, בעסיקלי עניוואן דעט העז א טעארי אבאוט איט, סאו ס'איז דא צוויי טעאריס וועגן נביאים מער ווייניגער, איינס אז די אייבערשטער פאפט אריין אין וועלט און ער רעדט מיט דיך, שוין, דען ס'איז נישט קיין טעארי, דען ס'איז דזשאסט וואס מ'זאגט מחיה, צווייטע טעארי איז אז ס'איז דא א געוויסע וועי, אז ס'איז דא א געוויסע טשענעל. וואס די אייבערשטער בראדקעסט אויף, און עס איז דא עפעס א עפעס א רעסיווער ערגעץ וואס רעסיווט די טשענעל, און א נביא איז א מענטש וואס ארבעט זיך אויס און ער באקומט דאס, אדער בעז ה חז ו ער באקומט דאס מתנה וואטעווער האועווער די דיעלס אר, אין אדער ווארדס, ווי איז די טשענעל? ווי דארף עס זיין? מיך קען געברויכן מיין א נשמה פאר דעם?
מ'מוז נישט, גארנישט מוז מען נישט, פאר מ'מוז נישט, מ'מוז, כ'מיין נישט, כ'מיין נישט מיינט א נשמה, באט פאר מאוסט, פאר מאוסט פיפל דעט העוו א טיערי אויף דיס, די. טשענעל גייט דורך א מענטש'ס נשמה, ווייל למשל. ניין, דעטס די פירסט טעארי, נאך א סעקענד, דעטס די פירסט טעארי, די אייבערשטער קומט און רעדט, האלא גוט מארגן, דאס איז די ערשטע פשט.
נאכאמאל, דאס איז די פשוטע פשט, איך רעד דאך נישט פשט'ע פשט. איך בין נישט מומחה דערין. עקזעקטלי, באט נארמאלע מענטשן הערן נישט אזוי ווי ער זאגט. אפשר דאס איז די ריזען, איי דאנט נאו אויב דאס איז די ריזען. איך שפיל די פאר א מינוט, אבער גיב דו א רעדן. סאו ס'איז דא עפעס א, מאוסט פיפל העוו דעי העוו דיטעילס אין דער טעארי, באט סאם האו יור נשמה איז די טינג דעט קאנעקטס יו טו גאד, דעטס וואט די אימפארטענט טינג, דעטס ווער ווי געט חלק אלקי ממעל קאנפיוזענס ענד סטאף לייקט דעט, באט דעטס וואי איטס אימפארטענט טו דעם, דער פארדראנג מיט נאלעדזש, האועווער די, וואטעווער די טשענעל איז, וויאזוי ס'זעט אויס, וויאזוי ס'ארבעט. אבער דאס אז א מענטש קען וויסן זאכן איז א אנדערע ווערטער ער קען וויסן גאט פאר דעם איז וויכטיג א נשמה און דאס איז ריעלי דערפאר ווי קען סעי איווען לעס דען נביאה ווי קען סעי אמונה אלסא אז נביאה איז דזשאסט א ספעסיפיק קעיס אוו ידיעת השם אר אמונה. ניין מ'קען מ'קען דארף מען דארף מען רעדן די ביזקאוז אוו דער ספעסיפיק טעארי איי דאנט טינק דעט דאס איז דאס איז די נעסעסערי טינג וויבאלד די וועג וויאזוי זיי פארשטייען נאלעדזש איז די וועג וויאזוי זיי פארשטייען די אלע בראדקעסט פון די נביאה איז אז ס'גייט דורך

נישט פאר מעני פיפל, פאר לייק די האול, נישט נאר עד היום הזה, אין אסאך פילאסאפיקעל דיסקאשענס, ווען מען זאגט נשמה זאגט מען די זאך וואס מאכט א מענטש זאל קענען וויסן, דעטס אנאדער דעפינישן פאר נשמה, סי. דעיר יו גא. ניו דעפינישן אר ניו יוז פאר איט, רייט? וויבאלד דאס וואס א מענטש קען וויסן, יא, אר מעיבי סאמטיימס יו קוד יו קוד קוואליפיי איט, יו קוד סעי, דאס וואס א מענטש קען וויסן זאכן וואס זענען נישט זעבאר, רייט?
משכולות.
איך האב נישט קיין מושג וויאזוי דאס איז דיין דעפענישן אבער אפשר האט עס א פשט אבער איך איך זאג אז פאר מיך איז דאס א נאך א זאך. דאס איז מענטשן קענען קענען קענען וויסן זאכן וואס זענען אומזעהבאר האו קען איט בי? דאס איז די בעיסיק טיערי איך זאג נישט די פרוף כ'וויל נאר מסביר זיין די נקודה רייט? מיט דיינע אויגן קענסטו זעהן זאכן וואס מ'קען זעהן מיט די אויגן מיט די אויגן קען מען הערן זאכן וואס זענען העירעבל וויאזוי קען מען זעהן גאט, אדער טראכטן וועגן דעם, האו קאוד יו איווען טינק אבאוט איט, דאס האט דאס נישט, קאוז יו מאסט העוו סאמטינג קאלד נשמה, וויטש איז אנאלאגעס טו יור עיר, א נשמה איז דזשאסט א עיר, דאס הערט
דברים שכליים, איי קאלד איט א טשענעל, באט דעט וואס דזשאסט א משל, דברים שכליים, אויף די געטליכקייט, למשל, דעטס אנאדער, אנאדער חידוש, יו קאוד קאל איט סאמטינג לייק דעט, יא, ענד דערפאר, דעטס אימפארטענט, שוין. ניין גוט. ער האט עס מען פארשטייט אביסל זאכן. דאנט וואט? די איי וויט א אי אר וויט א איי?
מיינע אויגן? אקעי.